Ndokwazisai ndini tete Gire tasangana muchirongwa chedu chatinokurukura nezvatosangana nazvo nhasi my sparing partner is here munotoona nokufara kwacho kwandiri kuita here ndobva ndanzwa morari chaiwo unonzwa kumanyukunyuku nokuti ine ndiri ndega feel lonely welcome anti flo and ah, um, really I have been missing you guys akomana in too long I've been missing you too ah komana ndega ndega it's too long it's almost like ndaita mashows akatoti kuti without you there I miss you so much Hi, and ndiripo manje I'm going to be there don't you think Auntie Flo is looking young beautiful and very bright kuratidza kuti zveshuwa haa vakanatsozorora um, eh. nhasi tiri kutaura nyaya yedu yandakamira vana vana precious please uyai uyai uyai where are you where are you guys um nhasi tiri kutaura nezveuroyi ende takarerekera kuchikristu kuti um kana wamukristu waimboi wakambenge wakapuwa sometimes uroyi hunoitwa initiating to you umwe hanzi ndewedzinza zimbuya rairoya rinogona kuenda kuhakikira pauri zitete rakanga richiroyawo futi rogona kuhakikira pauri ende uyo usingadi but zvinouya pauri zvimwe zvazvinoteta zvinotokukutarisa kana kuti kwawakaroorwa utadza kana kubata mwana kusvika wabvuma wagamuchira uroyi ihwohwo ende i think chivanhu chedu ichocho icho mozi aisitotaura tsika nechito ichida kurerekera nekutsika kwedu kuti inoti chii enda uziva kuti kana mukadzi achiroya anorambwa here nekuti abatwa kunzi anoroya bcause ndakanzwa kuti ah, mukadzi arambirwa kuroya anorambirwa kuhura do you know do you know that flow kuti chii kuti mukadzi arambirwa kuroya anorambirwa kuhura kuhura e eh.
e eh, but uroyi no i don't ah. know why but but, eh. but i think is because partner yavo kuti asaziva kana vanenge vachienda musiku paye paye vanomuisa
sorakaita tate tate nana sorakaita tate nana atomboziva kuti mai vabuda vaende kuti vamumutse anything mm. Mm. So, so, I, so I, I think that's why yeah zvichidaro but even umwe anohura anogona kushandisa mushonga zvokuti murume wake anoramba kuti anohura kana kuti anotoramba kana kutombotombora anokasika tirodi kana kutombonzwa saka hmm. chivanhu chedu ichi chinonetsa ichi because there is too much to it spirituality yacho yakanyanya kuvhama very deep because i mean uroyi uri pakasiyana siyana kune vanotumira vaita zvezvidhoma zvii izvozvo kuroya futi ka mm. koya vamwe vanoi vanongoita vari vari specialize kuti kungoenda kunodya nyama idzi nokubvisa kunokudii hameno kuti ndo ndo division dzacho here but um, unonzi inau tell your story kuti yakaitika ini ndichizviona kuti vakomana these things inoziva ndakatozopesana ndabvunza tunhu twacho watatumwa ndikati mapinda sei musina visa vamusina mapassport because they came to zambia it was just a mm. nice saturday afternoon in the afternoon mwana wangu neighbor yangu iyi anga asipo aenda kukariba ndobva asiya musikana wake basa nababa vake vanga vachivhakacha pamba ipapo nemwana wake kamwana kakamusikana saka inda ndisina kwandaendaona ndiri opposite wo imba yangu pataigara ah ndione amhanya mwana wacho akati sekuru vati huyai kuno ndobva ndaenda zvikanzi ah zviri kuitika pana hainga zvinzwise taisai musikana mumba umu hamheno ah, zvaakungoita ini ndatya ndakuzvakunidza ndichazo ndopa ndikasvika ndikabva ndamusvikomubvunza nezita rake ndikati naiwe ndikati hallo etrida mva zvanzi etrida ndiyani hmm. ndikati ah Indawa kutaura zvisina respect zvabva nekupi zvikanzi ndati etrida ndiani akutobvunza inini manje mm. but ndatasa munhu manje kumeso nhasi anoendaanotomutasa mm. ndatasa muso ndikaona ah kumeso kwachinjako haasisiri mm. iye chaiyo its like that person goes into the person okay.
akanga achinja mafeature sure i don't know how to explain it yes anga asisi but you could see kuti ndofunga ndiye trida but anga achinja wow saka pandaibvunzwa kuti ndiani trida ndikati hainda kujoka so zvikanzi ari kujoka ndiani iwe ndiwani uya uzobvunza pano isusu papa tauya uzotora trida ndikati mauya uzomutora kuenda naye kupi zvikanzi kuenda naye kuna mhama ndikati moenda naye sei zvikanzi hazvinei newe izvozvo ndipo ndikati buda panze mhani ndaona baba vacho vanga vagari vangati mm, zvinhu izvi a ah, zvandizvivhundutsa ini i think anenge agarwa nesomething ndakuenda mumba mm. notora bhaibheri nemvura ine salt mm. yemuteuro Mm. ndati ndonamatira mvura ndoisa salt hameno kwana ndazvinzwa mba ndauya nazvo muya mba ndamuti zvikanzi kutouya wakabata zvako bhaibheri rinondiitei mm. ndikati hauso ah, uri kutozviona zvako zvezvaniwe zvikanzi ee zvikanzi chii chaunacho mugirazi mm. ndikati imvura zvikanzi mvura yakaita ndikati uda kunzwa kuti yakaita sei ndikupe unwe here zvikanzi aiwa ndikati raidzika ndikumwaya mvura hanti handidi kumwaiwa ndikati rekedza ndikumwaya wati haina basa ka mana muti mwaya mvura mana waiwa mvura zvikati iwe iwe uri kundipisa wandipisa uri kundipisa agotanga kumhanya manje ndikakutanga kumhanyisa ndichimudira mvura eh. chimuramba chimwaya mvura nezita rajesu mm. nezita rajesu ino achimva mm. aenda panze mana buda panze pano ndimuteverera ndakabata bhaibheri rangu chikumwaya mvura iyo chete mm. mvura yanga yapera mva ati done mva adonha pasi mandasvikisa bhaibheri pachifuwa pake Ndatanga kunamata ngati nezita raJesu buda. Ugere umu hamusi mako nezita raJesu buda the, the evil spirit shall leave you now in Jesus name. Ndakangonamatawo mm. akazoti papai mubva zvanzi ee tiri kuenda asi tiri kudzoka. Mm. Kana ndakudzoka ndikunodzoka nevamwe vangu. Mm. Mubva atanga abuda paari mubva asara angotira pata muna mutasangati wakunzwa sei hanzi chii chaitika. aa week zvokuti tikanzi achambokwanisa mm. tese ndapera simba tikati eh, ko wakambozviita here zvakare tikanzi e zvaisiita kumusha sanafanira kuti kuuya kunoku zvinenge zvisisipo hanzi mm. hazvitomboperi saizvozvi its going to be worse than the what is, is happened mm. aye it was kwakazouya tumwe tuviri twaizviti tumasisters or sister and tumasister or whatever brother mm. vaive mukomane munin'ina zvikanzi mm. isauya tandishishi tiuye uya uya atoenda so anonorumiswa nenyoka nokuti atadza isusu hatiri kurumwa nenyoka ti ndozvokutaura kwacho mm. taita isusu eh. totodzokera naye nhasi yetirida ndikati moenda naye kupi ko tisiye izvo hapana kwamunoenda naye tirida zvakashanja ndikati muri kupi izvozvo but anga asina kupinda pabodato zvikanzi tiri mm. panapa tiri tokuona so wakagaya apo iya yetirida gaya isatipinde muna yetirida tinoramba tinorwa tiri kunje kwayetirida ndikati Manoti hapana izvo vandaenda kumba ndikati mvura imwe futi nesalt. Mm. Vandamwaya around chimwaya around zvikanzi nje. Ndakatozopedzera ndoda kuseka ino zvikanzi nje. Ngati alright ndakona monzvenga sei mhana enda kumba mhana notora chinenge chaive chinge chimutsvairo like mhana tora mvura yacho mhana tora dish mhana isa salt imo mune dish mhana kupota ndichiti wa wa zvikanzi tabuda panje hatishima ungati muchagara panze ipapo nanezita rajesu muchagara panze ndikati manje toita se ndikati ini panapa zvatooma izvi iye musikana haasatadzoka pakazodzokawo ndikati ndonyaya panapa musikana wako uyu agarwa zvikanzi why ndikati ndonyaya chiripo hande totora vamwe mai vekuziona vatinonamatira vatouya pano izvozvi ndibva taenda kunotora mai vaye bva ndanouya navo iye mbva asara ndikutaurire kuti iye trider akachinja kuita after iwal tapedza kutodya zvikatita right tikatoti akunamatirwa zvikanzi aiwa hapana zvatamboita ndikutozviona zviri kunzoko vakatomi toda kutonamata zvakaomarara chaizvo takutombodeedza vamwe tutiite maprayer warriors because ari kufa nhasi manheru etrider if tikangota zii sanditaura kuti spiritually they see kuti mm. this is what is happening ivo vakaenda vakaita reinforce hanzi mauya nevenyu nda kunoita reinforce vakaeti ndakatanga kugara kuita kunge dhonge achiita kukava nemakumbo adondi when shes when shes okay you can even go on your, on your hands and kick like a donke yeah. aikika achisunga yeah. makumbo aya achakika kadai you know the whole night they prayed vakatokrosa mangwana kuseni vakanamata whole night zvaiti zvikaenda zvonouya zvaane strong haforce eh. imwe yakauya chinge nyoka chichichinja kuita mm, like snake ndakaona zvandikaona gore ndikaziva kuti ya variko and zvikanzi uri kutodzokera kumusha zviya zviya zvokuti tiri panapa tinotamba toenda kati mene titibvunza kati saka mauya nei zvikanzi isvizvi tinouya tinobhururuka ndikati oo saka hamucrosse border zvikanzi border chii border ndikati border kunopindwa nako mapinda sei muno muzambia zvikanzi isvizvi tinoenda kwese takatombotumwa kurandani takaenda kuamerica totumwa namama ah, ah. tichitotaura ndisu takadya baba mukuru baba mukuru vakadyiwa ndisu takatoenda vakadyiwa namama tobva vazomunamatira mwana wayo ndokuzonamata zvikanzi mangwana motopinda munzira achiri in the trans kwakutongoenda naye kumusha akatosumuka naye the next day kuya naye kuzimbabwe ndosaka ndakaona kuti zvinhu izvi zviriko yeah. but when you pray like you say spiritually you have to be really strong and to, to, to, to make sure kuti kana watosarudza nzira yekuti ndakuda kuti mm. ndiitwe delivered deliverance inogona kuitika but kana uri week zvinoramba zvichidzoka mm -hmm. and ka zvakudzoka now zvodzoka by force mm -hmm. zvinova zvaastronger because vakuziva kuti kune shield mm -hmm. you understand mm -hmm. so kana zvakuuya zvinova zviri very strong because tilda atilda eh, akachinja ari ipapo tiri pamwe zvichiuya nedifferent ne force takatarisa so mm. you know takatarisa and zvaingoti warara zvomva zvatiza mm. you find kuti wonzwa vakunamata vachiti hamusisina anything for now eh. regai zorore ambozorora eh. vachiimba the whole night Eh, ka- pamunotaura izvozvo pane vhesi romubhaibheri rinoti chii rinoti imba yakatsvairwa ikasiyiwa ya asi exactly asi payakazonzi zvanga zvichizotarisa kuti paya Eh. patavaita sei ndobva zvaona pasina chinobva zvadzoka mm. so mm. in other- other way dzinoti kana iwewo ukaita deliverance ende kuti unamate when is saying it's there's nothing new it means there's no other spirit that has come to take the place imomo saka unofanirwa kuti holy spirit itore nzvimbo iyaye kuti mm. kana zviya zvakasviba zvakudzoka mm. zvinowana kuti space iya ya occupy already yakachena so kana chiti vawana pasi ehe saka zvinoenda zvonotsvaga zvimwe zvouya zvasimba manje because zvino zvati inini pandaa ndiri ndega ndakabvisiwa saka zvinokokana zvoti orai tiuyai apo panogarika pari right asi ndiri ndega ndakatadza mm. tiuyai tiende tese because inini what i learnt is side rokudarkness rinoshanda vanoshanda vese isusu makristu hatidi kubatana hatidi kuita united hatishandi tese but ivo mm, vanotoshanda mm. vese hanti munoona kuti ipapo ti vasvike pazambia ipapo havana kungosvika pazambia vanenge vataura nestronghold yenzvimbo iyo iyoyo kuti tine munhu wedu mm, isusu anonzi ningininga ari apo konzi chiendai chiendai neava hasisu makristu hatidi kusenza vese we don't want to help each other kana iwe pa zvaunoziva kuti unonamata so kana zvinhu zvaita se audi kuudza umwe munhu unonzwa munhu achiti a ah, do you know how i sacrificed how i suffered how long it took me to learn this wakuda kuti ndingokupa zvawangodaro so really, i think that is the that is the short coming yeisusu makristu because i've known mapastors ekuti munhu anoshanda as their under deputy pastor for 20 years kuchonzi ari ngodzidza asati aita red 20 years munhu aripo ipapo hmm. still not allowed to be a pastor asi kusavanotya kuovertakwa you know this the power thing vanobatsirana vanosimbisana isusu we don't do that no we mm. don't mm. don't and you, you find kuti um, zvataitaura the same thing yekuti vanhu vekubhawa ukaenda kubhawa havambokuti nokuti wauya nhasi usina mm. mari yedoro no mm. vanongogamuchidzana vachitomwa vese vakadaro mm. ende kana wada look after each other pakanyango pamanhama ataenda ekunzi munhu ainzi aenda kubhawa vanhu vekubhawa vaiuya vakawanda kwete zvotombonzi vabvunza kuti ndiani afa ngoti ah, ningi uya ari kuchemerwa kupi ha ah, unoziva mm. ningi eh, ndakamuona kamwe chete ari kuchemerwa kupi they all mm. come together wasi mm. vechikristu tanga tambobvunza kuti um, ah, ndiani zviya ndevapi ivavo ndichambovaziva vanopindira kokorodzano ipi oh, okay aiwa tokuona iko havauyi you have mm. to ask dna yekuti munhu wachakamira se imember vakapfeka seuniform dzedu isusu kwari kumaoteveri kupfeka vaisiuya here vaisienda herenenamozinamo dzevamwe eh. vanoita se everything eh. you have to be accountable in order for mm. them to do something for you um, anyway hatisi kuda kudeviata zvedu but nyaya yacho mm. kuti apano ndeyekuti chikristu neuroyi tauziva kuti kana wagamuchira jesu lese waimbobuda pazhe mm. muchienda kunoita mabasa aya um, how do you keep it on because sometimes if, when you slacken like antiflow was saying mm. kune vhesi ya inonzi vana region vakadzoka vazowanda because mm. paakabuda mm. makabuda ari one pozodzoka mm. akaona ah mune tione room muya it looks like patikabuda paye pakangocheneswa mm. mbijana then aona mm. matone tsvina futi they mm. come vakawanda now to settle in you as a christian kana wambofamba kudark side i think the best thing is kana wati zvandichada because mm. tarisai ava mai ava regai mai yanchaisa apa mai ava vakafa hatizive kuti vanga vari muclub iyi here mm. this mm. video yandazoplay apa vakafa mm. glen view kuva itori mm. haisi yekutonyepera iyi yakatoitika manje manje munomu manje mu 21 about three months ago yeah? yakabuda buda pamasocial media mm. kuti eh. mai avakafa then mukadzi akazoonekwa okay. kuma 12 midnight asina hembe ari panze pegedhi akati ndauya nevamwe wangu vanotori mukati umu tata wauya kuzotora bhodhi wauya kuzotora bhodhi saka regai ndiise vhidhiyo yacho muone Um, uh, uh, let me see whether I can do it here. See. Swe mandi topakashaika koko pakashaika koko pano vashaikawo tiri mukati meko vachema vari mwezuro because takazovaradzika nezuro kuzororo vari mwezuro times yayo kuma quarter to twelve pane echo kwadaenda pakati pousiku saka takagara mugate nongoziva nevanhu vechirume paya paya taingodziyawo moto paya pakabatidzwa moto madzimai vamwe vanga vari mumba vamwe vanga vari kuseri vachibika then pandakatongocheukawo panze pegate because pane fence pamba necheparodi ndobva ndaona mukadzi asina kupfeka anga akatoshama mukadzi uyu anga asina kupfeka ndobva ndatoti kune vanhu ah imi muri kuona here zvandiri kuona uyu mukadzi uyu haana kana chaakatopfeka kauyu saka pakasumuka vamwe varume vangu varipo ndobva vatoti ah muroi then ndobva ndatoti ah muroi zvikanzi e eh, saka ndopakatanga kuitika mhere mhere pamba then kubudawo kwatakaita pa panze pegate tichienda paari ndobva tatanga ita sei kumubvunzurudza kuti wabva kupi saka mukudawo kutaurawo mune vamwe vaitoonoisa vamwe vaitoti toda kutorova vamwe vaida totema nematombo vachitema nematombo muroyi saka iye mukutaura kwaaita aiti ndatungamirirwa nenzara dzangu handatungamirirwa nenzara dzangu ndiri kubva kwamurewo ndine vamwe vangu vari mumba ndomatauriro akaita saka mukuda kumubvunza zvizhinji manje nekutanga asina kusinira manje vamwe ndobva vauya ndobva vati aiwa madii mamupfekedza hembe mukamupfekedza hembe haabve pano munenge mamusunga tozonyatsotaura naye kwakachena saka pane vakazowanikwa vakamupfekedzawo hembe nekuti panga paitawo vanyarikana saka vamwe vamupfekedzawo hembe kudaro eh, vamwe vakazenge vaudawo kumurova saka indaitira kuda kuprotecta because ndaiti semwana vakada kurova nekutema nemabhodhoro asi zoita zvakanaka munhu anozofira pamba ndo zvakaita kuti ndinge ndichimuprotecta saka mukumuprotecta ikoko vamwe vakazenge wada kutondirwisawo inini wacho saka ndopandakazotorwawo ndobva ndaendeswa mukati mugedhi saka ndaendeswa mugedhi manje zvidhakwa zvazviripo zvikati yo mauya kuzotitadzisa kuita se mauya kuzotitadzisa kuchema gogo vedu saka iye ndopaakati aiwa Inini ndiri mwana mudiki ndatumwawo nedzimwe chembere ndandaya kuti tizoita sei tizotora bhodhi ndomataurira aita munhu uyu saka pane vamwewo vakazenge vakutorawo mavideos vamwe vakazenge vakutorawo mapictures then zvitakowo zvimwe ndokubva zvazoita sei hazvo ndobva zvazomutakura kubva pamba because tata tichimusiya aripa pakuyedza aripo tizonyatsonzwa nyaya yacho kuti yakamira sei kana tichinoita police case tonoripota kumapurisa saka panewo vamwe vakazongomutakurawo nekuti pamba paa pane vazhinji veruzhinji vakamutakura ndobva vano siya kukona kwelaini kumusoro kwelaini redu saka handizoziva manje kuti kubva ipapapo zvakazofamba sei nekuti papa ari pakati peusiku chandinongoziva ndichoti ini ndakazenge ndorambidzwawo kubuda mugedhi ndakunzai watsano musaite sei musaende kunze kwegedhi nhana tsano vamwe vanga varipo vakuti musabude kunze kwegedhi mimi garai mukati tiri kuchema amai panapa ndo mafambiro akaita akaita nyaya yacho saka kuti ndizive kuti akazofamba sei handizive chandinoziva nchoti vakangomutakura varume vangu vari kunze kwegeti vachiti muroi muroi handei nai tinomusiya kukona kwaende kwaabva abve pano asiye mukutaura kwaaiita nezviitiro zvacho zvaaiita aripo panze ipapo nekuti anga akagara akafunya chisero akatarisa nzwara dzake achiita masai nekuti ange munhu ada kubhururuka maoko ake achiti ndabva kwamurewo ndine vamwe vangu vatori mumba umu tatauya kuseta sei tataya kuzotora poti ndomatauriro acho aita dzimaivo ndichitarisa chimiro chake nekumeso kwake ndingangoti zvekuma 28 years ndingangomisa kubva pa 28 kusvika pa 30 years ndichitarisa chimiro chake akanga ari muso muso chaiwo kuti akanga asina kana chaakapfeka anga asitorina chaanga akapfeka
asi zvaaitaura zvaipindira nekwakafira amai kwamurewa amai vakange vafira kwamurewa wauno ndokwavanga vakafira amai vanga vari muclubhu here ava naye andiflo saka kwaakazoenda hamuzivi kana police case haina kuitwa police case haina kuitwa sometimes vanonga varivaitora kuti amanje mausiku vayazokira mwaofamba sei kuenda kumapurisa nona ndati madi maenda kumapurisa ndozvaitika hapana zvita sei vakazomboteerana nyaya hanzi chikwereti zvakazofamba sei hanzi chikwereti asi ndikizochenjedzai mutumbi wamai makaona henyu usino here kana dambudziko kana kubatwa kubatwa kwawakaita eh, pamutumbi wamai ndakazenge ndotaura hangu nadrive akatakura mutumbi wamai nekuti ishamwari yangu saka nekuti patakazoita body viewing takuda kuenda kumakuva akataura akati handisi kuvhura kwenguva yakareba coffin nekuti pane zviri kuitika ndomataurira akaita saka akangovhura kwemaminetsi mashoma shoma kuti vahama dzepedyo dzitese dzione kuti zvii zvaiitika then tazosvika kumakuva kusimetri taviga amai akazondisheedzawo pasaidi akati uya kuno shamwari titese tikurukure saka ndaenda naye pasaidi ndopaainditaurira akati amai ndaona vachirutsa ropa vanga vachiburitsa ropa mukana ndandichipukuta saka ndada kuti tingozvita kwemaminetsi mashomashomakuita zviri kuitika saka ndazongonetsanangurirowo nditi pandandichivageza kumochari dumbu ravo rarakaita kakuzvimba sana chiti pandina chiri dzvanya dzvanya dumbu ravo vanga vachirutsa ropaamataurira anga achiitasaka pari pamhiri ndichidzokera zvekare kumashure pari pamhiri zvonga apa pakasvika muroi pamba apa pane mumwe wakazenge obudirwa nesvikiro saka anga abudirwa nesvikiro uyu nezvakange zvaitika akazenge otanga kutraya kutakutsanangura achiti imimi semhuri yekuabhanda ndinokukurudzirai kuti muite sei kuti mufambe munzwe kuti zvaitika izvi zvinorevei nekuti zvaitika izvi mashura pamba chirevo ichi hachina kumira mushe
mudzimai here kana murume akasvikirwa mudzimai akabuda akabuda asvikirwa aitaura achiti inini ndinorapa ndiri murapi zvaitika izvi izvi ndazviratidzwa kare chiratidzo ichi chii hachina kumira mushe mashura aitika pamba zvikanzi munhu uyu haangouye pano asi atodeedzwa zvichira kuti ane vamwe vari pano ndikati aiwa pandataura naye ndo zvaanga achitaura achiti pane vamwe vake vari panosaka vamwe vanga vatogara mukati umo varivo vanasawiranaaonfema akati munhu uyu abva kwamurewa ndikati hongu ndo zvaataura pandamubvunza Saka ndobva ati ah inini ndakubva pano kana muchizoda kuzoziva zvizhinji munozoya kumba tozotaura kumba. Ndoo zvakazotaurawo mudzimai uya anga akange abudirwa. Saka anga anga akutya here kuti vangazive zvaaka. Makazombofambawo here pachivanhu maprofita kana n'anga kuti munyatsotsvaga kuti chii chaitikawo panyaya. Amai takawaradzika nezuro. Nhasi tatambomuka tikadzokera futi kumakuwa kuti tinoona kuti kwararawo sei. saka chinhu chekuti tasemhuri tatada kuti tigarewo pasi kuti tifambe kuti tinzwe kuti zvii zvakafamba zvakafamba sei chii chaida kunyatsoitika nekuti izvi zviri kutotishungurudzawo hatisati tatodzikama isusu vacho kuti titi tadzikama tichiri mukutochema tichiri mukutorwadziwa saka tatiwo semhuri tikakwanisa kutsvagawo kuti zvishuwo zvii zvakaitika nekuti zvinhu zvakadai hazvidi kunyarara zvinogona kuramba zvichiitika pamba saka semhuri tatatiwo tigone kunzwisisa kuti chii chakaitika zvakafamba sei ndochinja titori mukati mekutotaurirana kuti toita sei kuti tizive kuti chii chakaitika nekuti pandakaenda inini ndi ndakafambira ndaka mapapers nekunotora mutumbi waamai kubva kwamurehwa ndichiuya kuno saka saka kwamurehwa vakanga vachiite ndokumusha kwavanogara here sezvo taiti vane machest pains then madoctors ndobva vati havana covid amai venyu havana kuitandokabva gwenya yavo ikuya uzobva vachitondibvunza kuti amai venyu vaive nebp here kana kuti nechirwere chemwoyo kana kuti vaive neshuga ndikati aiwa havana kumbobvira nezvirwere havana kumbobvira vakarwara nezvirwere izvi hai ndakatongoona munhu akangomirawo pagedhi vanhu vese vakutongoshamisika uko
anga akaita sei munhu
anga asina kupfeka
uyataurama one way dance aexpand akaita sei kupindura mubvunzo wani wokutasa pasi ini handina zvandakabusa handina kukwanisa kusvika padhuze naye ndaito ndandisingadi kunyatsoona waitozvityirawo haa ndaitotyawo ndochiti zvakaona ya trousi rake anga ana hembe dzake anga anadzo iropo asi anga asina kudzipfeka
oh hembe anga anadzo anga akakumura hembe mm. vamwe vanotaura zvakasiyana siyana vamwe vanoti aive murwere wepfungwa aiwa timbosiya tida mbonzwa ezvi eh, mutown kaum kare zvainzi mutown kani nyaya yemagetsi hamuitike zvinhu zvakadai but this thing has happened muharare chaimo it's happening you know vanhu vaifunga kuti kumusha ndoko vanhu vakangasikati kuenda kumamisha kudhara kantuflo vachifunga kuti kumusha ndokunoroyiwa but zvinofungai this is in harare panze pegedhi masikati ini ndakaona one kunoko ndogara ndichikotaura nyaya yedu na5 in the morning ndichifamba ndichidriver kuseni ndiri kuenda eh, kuheathrow pana baker street apa mm. asina mutwi mudzimai achikrosa kubva kuside rekupark uku achiuya achikrosa mm. baker street achienda towards kulese mucity chaimo kuside kuno kuna naoxo mm. street achiuya eh. achidzika kadaro ende asingatomiriri mota kana chiyezifa ngari eh. netrans aingopinda wow aingopinda and i said passenger yangu do you see that hanzi what vanhu vaitongomutarisa so eh. you know achifamba eh. Eh. achifamba achienda kuti zvazvaita sei eh.
angaedzerwa ndofunga akaedzerwa ari kuwrong place eh. muno muengland hanti vanouya here vano hanti makanzwa vachitaura kuti takaenda tinoenda kulondon hesi pre tinoenda kulondon tinoenda kuamerica tinoenda kwese isu taiva takauya kuuk chiti takuuya kuzozorora handizvo aevainda kunonoka kuuya so e muuya kuno hanzi tinoenda kwese hamuna mavhiza vanhu vachitambura eh. kuwana ma eh, eh. vamwe vanhu vachitambura kuwana mavhiza naiwe precious wauya 30 minutes later ndokuita sei ikoko wanga wachambobikaiye ah, ah, because zvinhu izvi musakanganwa kuti spiritual hapana mabarriers akaita sesu kufamba kwatinoita isisu vanongofamba mm. chero kwavanoda kuenda bcause vanonzi hanzi vanogona kungoti ah. umu i remember imwe n'anga yataiziva yaiti hanzi yaiziva umwe munhu wekumalawi ah, munhu wake wekumalawi akati hanzi ndiri kupanga kumba akati eh. unoda kuuya neni here vakati eh, ndoda kuuya newe kwanzi saka unoita sei kwanzi aiwa ikoko vanonge vachizviziva kuti chii ndiri kuuya hanzi uye nenguva dzakati dzakati tigoenda hanzi ndikaenda hanzi anga ane rupasa rwake nobva aita akati gara parupasa nobva nobva zvaita zvaanoita hanzi tobva tagara parupasa rusupasa ruya nobva rasumuka hanzi nobva tabhururuka anzi ah tikatoona ah, tikatonosvika tikatoona wakatomirira kwake kwaanga achibva eh, kumalawi kumalawi mm. from zimbabwe to malawi saka hanzi tikatoona wakatomumirira vachitofara vachitomuita sei kugamuchira zvese wakabika chii tikadya tikatandara kwanzi hanga tichidzokera anobva taya futi nobva zvaaita kaye zvaanoita nobva mm. aisa parupasa um, futi ryan tanzi tikakwira tikadzoka
wow and uh, um, i don't know ini ndida kurerekera pachikristu because um, being a christian is hard enough but you know what you have to be really prayerful kana wakaitwa initiate into this because sometimes it's not kuti unoda unouya uzoinitiatwa uri i think pane imwe yakambofamba yevana vadiki vakatorwa mm. nembuya namai pa next door vachivaita initiate mukuisa muroyi you know sometimes it's not kuti iwewo you are it's in you hanzi chimbondiudzai tete you guys you look fresh yeah yeah we look fresh hatina mazino ari kurwadza we are looking good ah, thank you so much we are looking fresh bhangu wasvika asvika here bhangu bhangu haasati asvika uyu nhasi atinonokeya kupi um, handisi kuziva manje eh, regai ndimboisa ava mai vamuri kuona apa munhu anotori ari kutotaura kuti yes aive andiri shasha pakuroya mm. she looks ordinary normal vatori vatori leader supervisor kuvaroyi yes pangu ndasera Eh, tautoti bhanguka ndo yaarako sasaswe kune noise wokumba kwacho machira
vakutaurira pasi mungakwidza kunjani or is it yangu volume

saka kana munhu akutaura dai antiflow zvafumuka kaizvi kureva kuti chii vasiya here zvi because haina zvakanyaita vanhu vari vasiitombogona vanotaura nezvazvo
Ah, sometimes vanonga vasina kusea vanonga vasina kusiya ha ndakauraya gogo chambara ndikazouraya mwana ngari mucheche yakunzwa kupera vasina kuzonatsoexplaina mushe ino vanga vachingo vari kunyara here kana tikuita sei maybe eh. but eh, zvinonetsa because um, zvandinoziva ndezvokuti munhu achanonge achifanirwa kuti atosimba kunamata and mutosimba kuva naye because vanonge vachida kuti adzoke um, asafumura zvino asataure saka and anotofanirwa kutosimba asatobata anything to do with former life yacho because zvinouya zvaahwesi saka izvino zvaataura kudai uchibuda papublic chichishambadza kudai how does it affect the individual i don't think i don't think as much kuaffecta as in personally maybe unganyara but um, i think vamwe they feel like they have to say so that vamwe vazive kuti pane madangers aripo and then vamwe vanonge vachiitira kuti ivo vapupure kuti vazive kuti vanhu vazive kuti vaite for their own sake kuti vataure and for mm. others maybe vanonge vari musituation yakadaro vazive kuti vanogona kusiya because inini i know at our former church pane musikana akauya aiti ainopinda mugungwa ainopinda musea and she'd eaten children uh, babies and what what but anga ari mwana mudiki she was in the early 20s or something like that or very very young achiti akatanga ari mudiki saka kuti vanotofanirwa kutosimba because i know kuti vanonga vachidzoka kuuya sorry sorry sorry sorry i should have taken that off. she takes a picture and in that sorry, picture sorry. is this et sorry ukundinzwa sorry sorry eh. sorry all right it's okay yeah okay eh. ndandichito eh, sorry ndandichitry kutsvaga yewhite inonzi chii witchcraft pachirungu eh. toona kuti why is so different kuti isisu witchcraft yedu ine more dark forces as compared to kuwitchcraft yechirungu white mm. witch vatoita white witches i don't think yavo ine darkness why is it yedu ine ine hu hu hwakanyanyinyama this is a short video yandinoda kuratidza pa mm. yezvi yezvinotumirwa zvinofamba mubody okay kuti i craft i i uh -uh. what happened it disappeared um uyo ari kuratidza hanzi chinanara witchcraft and uroyi so he's trying to it's just a short video haina kureba it's a short one i4 minutes zvayo kuratidza itreasure yeafrica the treasures of africa eh, ndiri kuda kuratidza imimi vanhu vari kutaura kuti hamuzivi chinonzi chinanhara Ah, I'm very happy kuti ndawana vanhu vechivanhu eh, vanenge vachidzidzisana navo eh, zvinhu zvechivanhu zvatinoita kumusha kwedu imi muchindidzidzisawo zvemuno muzimbabwe kachinanara eh, ndiko aka kachinanara ah, so, malawi hmm. ah, manje akanatsooneka chinanara ndicho icho chichi zvakakaita so imimi machaira kuona kanenge kakafa kasina chino mukati kakaoma kano ikaka ka ah, ndiko kacho ikaka kachinanara so kumusha kwedu uko vanotutuma tunhu itotu e, vanotutuma zvakanyanyisa munoona zvekanoita ako Nasai kotarisisa eh? Kari muri kuzviona here kuti kari kutamba? Kachana. Ando zvakanoita kari body so. Ah.
Ndizvo zvakanoita izvozvo. Apa kanenge kachizviita manje kari mumiri mako. Kachidai wo. Uri kukaona zvakakaita. Une zvakari kuita.
Oh. Eh. Angu kagadzika pakanongoita kungojamba jamba kega so. Eh. eh. Handi zvatunoitwa kana tatumirwa kane karimo makachitamba tamba.
Akomana.
Ndizvo zvakakaita kachinana. Zvinhu zvinowanika mukati munenge muine munoti chii mumapako anenge akavigwa mamambo munoti maninga muninga so kuti ukawane aka unenge iwo watopiwa nemunhu mukuru saka inini uh, pai wangu anga ari anga ari chief so ari chief ari chief zvinotoreva kuti vanoziva kuti waitupiwa kupi asi ndikaka kanhu kacho anatsikachinanara saka ukaiswa that thing
akomana unenge uchoti amene chinofamba kana kofamba kudai ndo paunonzwa pain pain inonga ichingochinja chinja ichimuvha muvha hmm. africa yakasimba africa africa zveshuwa africa yakasimba but for wrong things tingati tiri rich eh. tiri kushandisa all this mm.

nyatsotarisisa fesi yacho iyi ifesi yemunhu ndikuona tozvakakaita
ee eh, tumaziso and so forth ee eh. hmm.
nechinozi nechi dei tichishandisa all this for for our own gain even but kuve rich handiti tingade nyika yedu iri right fane zvese zvinonzi tinonetseka nyange kunaya kwemvura or what ah, economy dzedu dzingati dzisina kusimba here makaona kaka kachinana kamboisa inonzi chii ndokachinanara ikaka okay um, that's what they use for i think that's a, um, what is it called sorry uh, hanzi zvinotumirwa zviya um, zvinotumigwa watumigwa nemunhu but ndoda kutry kuti tione kuti why is it uyu hanzi she this modern white witch cast spells for a living mm. anotoshandisa witchcraft yake to and i'm a professional white witch

but but mukatarisa witchcraft yechitema newitchcraft yechirungu zvakasiyana nokuti mukaona munhu anonge achiti akaroiwa muchirungu usually varungu its maaddictions avanoita nemasicknesses whilst isusu tinoita zvinhu zviri a bit more than that saka zviripo in every society asi zvinoita madifferences because i know kuti isusu vedu vanodya nyama chiti zvakasiyana nezvavanoita eh,
yes zvakasiyana hameno kuti maybe kunoku maybe zvakazofamba zvichisiyana kana kuti vane madifferent type of witches because i know pane mawhite witches awa pane white witchcraft and then pane imwe yeblack magic okay so yedu isusu black magic maybe zvakasiyana ipapo but i know kuti varungu vanoita zvakasiyana because i know i heard a story about mumwe munhu anga ari either canada or america and his mother was coming to visit from africa nokubva anokerwa neneighbor wemurungu akati mai vako vaudze vaende because isusu zvavari kuda kuita isusu hatiiti pana hatidyi nyama we don't kill hatiurayi hatidyi nyama so if she's going to stay here

yes she, she came and visited the night before ante unoona kuti vari kutravela vari kufanirwa kusvika mangwana iyo mai yacho akauya tozozviintroduca muarea e, nevanhu avo vakafanana navo oh, first yeah.
yes before she physically oh. arrived so he was going to collect that day hanzi akacollecta mai vacho nobva atoadzosera kuti dzokerai amai go back because and he knew that this was not a lie this was a white woman who didn't know anything about his mother coming nothing like that saka akazviziva kuti this is true akabva dzosera mai vake but aizviziva here kubva kuti anoita kuti mai vake ndo imwe nyaya iyoyo do children know do, would you believe your, your parent is a witch no most parents don't believe most children don't believe their parents are witches vamwe vanozogumza vabhilivha because vanoramba vachingobatiwa vachiona zvinhu zvinoitika they'll end up believing but i think it's a hard thing for any child to say kuti mai vako kana baba vako vanoroya especially mai vako i think it's really hard yeah i think it's really hard for you to get to that point to, to think kuti mai wake wangaita zvinhu zvakadaro inoseve kuglen view avo kuti um, you know when you think vekuglen view ava kuti mai vavo now the question is pavazofa vari uku is she part of the yeah. Eh. you know of gang the, or was she not or was she just a victim wow wow iyi ndeyembaba ava because tiri kungotaura vakadzi all the time

He also uses his evil powers to evade justice. Glad in a navy blue police fatigue trousers, he told the ZBC how he terrified police officers after being arrested before getting away with the uniform. Ndikasungwa ndinobuda makonye zara mbiri wese chiro nyoka kungozara so chiro maporisa akatocha ichi akanondipa chiro simbi yenyumfombi nadzo ichi simbi ichi dzemaporisa ichi Uniform ndinayo, mabhurugwa awo. Dzese ndinazvo, reti yacho uniform yakatokwana ndinayo kumba, dzese kubva kujombo nditoa nazo. Do we see power sometimes bring him some little cash through some unorthodox debt collection methods whereby he sends next to those who are refusing to pay? Ah, zvikureti ndinotumwa nevanhu vanenge vanozikweti nevanhu ndichiita minana tumidziro ndozvinenge chiita izvozvo All the majority of people in Dube's village are afraid of him. Tafadzwa Zhou has befriended him, even drinks with him. Zhou claims Dube used to feed one of his snakes, which he kept inside a hole he drilled on his bench. Mayanga munenyowo kambenji make yaangagara nayo unoibovorera pabhenji webhati achiipa zvose unogona kubudisira chero nyoka chayo ikatofamba uchitoiona nyangwe gudo izvo achimbototoachitindokamdariona ndogona kubudisira izvi away from the people Dube is a miserable man and all he wants is freedom from the evil powers for him to start a new life ini ndotsvaga rutsiro ini ndokubasa saka handashita amona ndotsvaga kunotoresa uchupa nabereki vangu vakafa saka ndinotambudzika kusaka ndoita zvinezvi ndototsvaga mari ndopulani yangu handina mashandi mawaniro ndikaita mari ndikaba ndosungwa It is often claimed many sell their souls for riches, yet for Felani Dube, all he reaped was poverty, misery and loneliness. Jackie Kwemende, ZBC News, Mberengwa.
Yeah, zvakaoma si anti flow izvi kuupuhwa mbuya vakasiira mwana nhamo and he was only 11 mm. kwakumutakudza majokota ezvinooremegwa nazvo ndo kana munhu anotozvifanira kutozvisiya iya here inai one to know kwati one to anofanirwa kupasa on anofanirwa kupasa on asaenda eh asati aenda asati eh. waenda eh. kuna someone yeah yeah yeah you have to pass it on usati waenda Uh, precious wangoti zii nezino rambva rati zii tiudze tinzwe katinzwe nyaya yakanga wafarira iyi eh, ukatobvisa vanhu nepafacebook but anyway thank you so much anti flo nhasi anditombogarira kuenda kubasa half past eight i should be out of here nhasi tambonodhura mari mazuva akuda kusvika ekuanaunza mimba yangu iyi mm. so ish and it's not easy way mm, it's hard it's toughish but uh, we just thank God we are here today. Oh, thank you so much for seeing you. You know, I'm so happy. Mm. Come on guys, kunzoko tokutendai. Um, tataura nyaya yedu tofunga tichakontinya futi handiflo handitombonyatsonzwa kuti tinzoti kunamata nedeliverance how does it help you much mm. Ah, timbotsvagawo vechikristu nemavhesis anohelpa and see whether it really helps how do you defend yourself kugara nemagarlic kunongoshandira manhingi chete vanonzi mai mavampire chete can you use that as well as part of uh, ritual ekumba salt no, thank you pray
yeah, i'm so happy me too both

I hope we continue to see you. I hope you continue feeling better. Eh, precious zino muzukuru iro ngariripore nezita rajesu ronda rabviswa zino ma next week musesvo ndouye wakutaura memory drive safely muroad umu thank you anti eh. flo for joining us florence nyakurimwa thank you so much for your presence and others vanga vachingopinda vachibuda tinokutendai tidangonzwawo kubva kune vamwe you can also tell us you know we did also to learn you know loads from you guys um, platform ndeyenyu tichingoda kuti muuye muchitipawo mainput e eh? uh, tichinzwa kuti zvinofamba sei zvichiri kwei saka makristu muchechi muzere here varimo here muchechi nyange muchirisutswa kudaro still they survive in the church varimo here um, vanozviziva vega nezita rajesu um, tongutendai i love you very much and i plead the blood of jesus on all of you including tete flow mm. tosangana musession natete flow sangana chitatu natete giri um hatizive change chingotaura saka mwa mm-hmm. tinongozviona ndamboenda kubasa kumhanya kubasa nhasi zvakare ndatombobva kubasa izvozvi ndikauya ndichimhanya kuti ndisvire life my tamis am hungry chambonodyaitete flo you take care take care of yourself rest as much as you should you should I always will. be resting rest it does good you look at the way you are looking you know resting is good because you don't look mm. drained and all that mm. you are mm. looking good i love you very much yeah thank you for your presence yeah bye bye